E, Polşa aňyrdan sana çakylyk gelenden soň düzeltmeli dokumentleriň arasynda sana e, şu taýda ýazylgy dur. Türkiýeden çykynçaň sen şu ýerde ikamediň bolaýmaly. Şo bolman ýagdaýynda red alýan. Atkaz edip bilýärler. E, wagty köpüsi ýazýar 2 aý we 4 aý we 6 aý we ikametiniň tapawudy barmy diýip soraýan gaty kän adam bar. Sen haçan wiza tabşyraňda şo wagt ikametiň wagty bolaýmaly. Sen intäk indi başlajak bolsaň hemme zada, aňyrdan çakylyň gelmesi köplenç üç aý sürýär, käwagt dört aýam sürüp gidýär. Seň iki aý, iki aý kämeziň bar bolsa, bolanok, iki aýdan soň kämeziň doly, intäk seň çalyşma aňyrdan izniň, prglaženýaň gelenok intäk. Seň hemme dokumendiň düzedilen, prglaženýaň gelen, WFS Globala tabşyrylan. Indi wizaň çykaýmaly bolup duran wagtynda bir aý galanam bolsa tapawudy ýok. Problema etmän berip bilerler. Çünki ortalama bir aýyň içinde çykýar. Kimligiň bar bolsa berip bilerler. Sen Türkiýeden çykinçaň kimligiň bar bolsa bolýar. Ýöne häzir dört aý bar kimligiň. Intäk hiç zat edeňok. Aňyrdan çakylyk gelse üç aýda Randaw almak üçin garaşsaň on bäş ýigrimi gün bir aý, ondan soň bir aý wiza garaşsaň kimligiň wagty dolup gidýär. Onda problema bolup biler. Ha ýene şun ýaly zat bar. Gidersiň täzeden ikama üçin kimlik üçin başwur ýaparsyň. Şu wagt berip otyrlar. Hiç hili otkaz edenoklar. Sende problema bolman ýagdaýynda Türkiýä kimlik berip otyr hemme kişä. Ilki bilen adresiňe kaýt bolýar. Bulam täze girilen. Adrese kaýt bolup bir ýeri ikamet etmeli, ondan soň ikamet alyp bolýar. Öň ikamede notarusdan hat alyp şu ýerde galýany hat alsaňyzam ikamet alyp bolýardy. Indi şony edenoklar. Bir ýeri öýe kaýt bolmaly, bir adrese şu ýerde durýar diýmeli, şondan soň kimlik berýärler. Şeýdip kimligiňizi uzadyp alyp bilersiňiz. Kimlik bolmasa ýa-da az bolsa bolýarmy diýen soragyň jogaby şu, kimlik hökman bolaýmaly. Sen şu ýerden Türkiýeden gidinçäň hem wagty bolaýmaly. Şertleri şu. Ikinji sorag aýal doganlarymyz, jigilerimiz sorapdyr. Aýal maşgala üçin, gyzlar üçin iş barmy? iş tapyp bilerismi, agyrmy işläp bilerismi diýip, Polşadaky köp iş ýerler aýal maşgala bolsa has oňat iş tapyp biler. Aýal maşgalalara iş gaty kän bolup biler oglanlara görä. E, ýene bir zat olar e, aýal maşgala, erkek adam diýip işi aýyranoklar. E, şul aýal adam geçjek işi, bu erkek adam işi diýip hiç ýyl aýyrýan däldirler. Onuň ýaly kelläňizde galmasyn. Hatda Galjak ýerlerinden bu aýal maşgala bärde galýar, erkek adam bärde galýar diýip, onam aýyranoklar. Bu soragymyzyň hem jogaby aýal maşgalalar iş tap biler, hatda erkeklere görä has gowy iş tap biler. Köp ýerde paketleme eleman diýip geçýär türkçesi. Onlaýn alş-berişde, işte Türkiýede orada trend ýol bar. Hepsi burada bar. Şun ýaly şirketden, şo taýdaky şirketden paketlemesi ýa-da şoňa ýakyn şirketden paketlemesini işlemek üçinem kän aýal maşgala e, gerek bolup bilýär işgär. Şoň üçin aýal erkek diýip aýranoklar, aýal maşgalalar işläp bilýär. Hepdede 5 gün işlenýär we 8 sagat işlenýär. Seň iş ýeriňe görä ýükläp biler. Sen nirede işleseň ylalaşyp işläbermeli bolar. 10 sagat, 11 sagat mesaýa öz sagadyňdan daşary galsaň artykmaç pul töleýärler. Hepdede bir gün ýene-de işleseň, oňa-da aýratyn pul töleýärler we aýlyňdan gowrak pul çykyp biler. We köp işiň öz galjak ýeri bar. Ýene başga soralan biri pasportyň bolmasa Gidip bilerinmi? Paspordyňyz, zagranny paspordyň bolmasa gidip bolanok. Hiç kimem sizi äkidip bilmeýär. Gaçjak gaýdaýda bolýandyr belki, ony-da biz bilemzok. Paspordyňyz hökman bolaýmaly. Paspordyň wagty nähili bolmaly? Paspordyňa menä wagty, ýaňky diýşim ýaly, kimlikdäki ýaly. Polşa gitmek üçin meselem 3 aý çalyş milne garaşdym. 1 aý wizaň üçin garaşdym. 4 aý. Şo dynandan soňam iň az 6 aýlyk wagtyň bolan ýagdaýynda saňa kysa dönem diýip, az wagtlyk diýip 6 aýlyk berýärler kimligi. E, bir ýyl ýaly bir ýyldan gowrak bar bolsa-da, bir ýyllyk berýärler. Ony aňryk baraňdan soň kimlige başvurup sen alty aýlyk alsaňam problema däl. Aňyrda bir ýyllyk kimlik alarsyňyz. Aňyrda Polşada Türkmenistanyň ilçihanasy ýokdur. Pasportyňyzy uzatjak bolsaňyz ilçihanalaram uzadyp berýän bolsa şo taýdan problema siz Germaniýa geçip gidip uzadyp bilersiňiz. Ýöne siz gideňizde kanun üýtgärmi belki bermezler ony men bilemok. Häzir şony edip bolýar. Häzir Polşada bolan biri bolsa, pasportam dolan bolsa, Germaniýa gidip ýa-da Ýewropaň beýleki ilçihanamyzyň bar bolan ýerlerine gidip uzatdyryp bilýäňiz. Kanun üýtgär. Ony men bilmeýän. Ol wagtyna görä üýtgäp biler. Pasport üçin aýtjaklarym şular. Uzadylan pasportlar nähili? Esasy kanun boýunça iki müň on üçünji ýyldan soň pasporty mejbury edüwrediler. Biz gelemde iki müň on üçünji ýyldy. Şo wagt alnan pasportlar on ýyllyk pasportlar intäk dolanok. Ondan öňki barada hiç hili bilýän zadym ýokdy. Iki müň on üçden alnan pasportlara. Iki müň on üçünji ýylyň altynjy, bäşinji aýynda mejbur etdiler zagranpasporty almak üçin. Şonda alanlar iki müň ýigrimi üçünji ýylda dolýar. Intäk wagtlary bar. Olar arkaýyn. Bäş ýyllyk alanlar uzadyp berýär. Istanbul, Ankara tapawudy ýok. Konsuloslyga gitse, Türkmenistan ilçihanasyna baran ýerden-de uzadyp berýärler. Ula, uzaldylan pasporta-da wiza berip otyrlar. Onda-da problema ýok. Mundan daşary üýtgeşik soraglaryňyz bar bolsa, ony ilçihana sorasaňyz has oňat bolar. Hem Türkmenistanyň ilçihanasyna sorasaňyz, biram Polşaň öz ilçihanasyna. Men hazir bärde berip bilemok nomurynyň, mail adresinem. Siz internede ýazsaňyz Polonýa konsoloslyk, Ankara Polonýa konsoloslyk iletişim numarasy ýa-da Ankara Polonýa konsoloslyk mail adresi diýseňiz şo taýda bardyr. Mail atsaňyz tiz jogap bererler. Şoňa mail atyň. Şu şu sebäplerim bar. Men gidip bilerinmi? Ýa-da Problema çykarmy? Ýa-da meselem başvurdyňyz, dokumendiňizi tabşyrdyňyz, ýigrimi günden bar jogap ýok. Meň ýagdaý nähilikä diýip mail atyp bilersiňiz. Istanbul hem şonuň ýaly, Istanbul Polşanyň konsuloslygy diýip Hem mail adresini hem telefon nomerini alyp üýtgeşik soraglaryňyz bar bolsa sorap bilersiňiz. Çünki hiç kimem şunuň ýaly hakykatdan hem edil şunuň ýaly dogry diýip diýip bilmeýär. Ony karary berjek iň soňky adam Polşaň ilçihanasy. Polşaň ilçihanasyndan soran ýagdaýyňyzda iň dogry jogaby alarsyňyz. Meselem Öz tanyşlarymdan bady gulluk etmedik. Gulluk edemok, atymam ýok diýipdir. Problema çykmady. Giden şirketi daýaw şirketdi, işlejek ýeri, hemme dokumentleri düzgün, sigortasy düzgün, hemme zady dört-dörtlük edilen. Kak položen diýerler orsçada. Dört gezek gediler şo şekilde gitdi birinji gezekde at gazarman gitdi. Ýöne edil häzir e, gidýän gaty kän bolansoň içinden saýlap seçip bilerler. Şoň üçin hem kime çykyp çykmajagy o şans meselesi. Ýene-de kän soralýan soraglaryň biri ýaşy uly gidip bilermi? E, ýaş barada hiç zat ýazanok. On sekiz ýaşyň üstünde bolsaňyz, siz arkaýyn işläp bilersiňiz. Eliňizde pasportyňyz barsa gidip bilersiňiz. Ýöne ilçihana diýip biler, meselem, altmyş ýaşyny, altmyş bäş ýaşyny e, seni görmezem, belki sen on e, otuz ýaşyndaky adamdan hem daýawsyňdyr, işeňňirsiňdir, ýöne ony görmez. O diýer, belki bu aňyrykda problema bolup biler. Aňyrykysy göni pensiýa durar. Artykmaç bile çykdaýjy bolar diýip, şoň üçin e, wizaňyzy onaýlaman iptal edip bilerler. Ol olara bagly. Ony hiç kim anyk aýdyp bilmeýär. Gidip biler, gidip bilmez diýip aýdyp bilmeýär. Ýöne kanun boýunça e, şu ýaş, bu ýaş bolanok diýip hiç zat ýazanok. Ýaş barada soranlar üçin muny jogap beren diýdim. E, ýene bir zat bar. Täze polçaň alan tedbirlerine görä, korona köpelensoň, wagtlaýynça Türkiýeden gitjekler üçin gurulýan, beýleki döwletlerden hem şonuň ýaly, Ýewropadan başga döwletlerden gelenler gidende test bolup gitmeli, negatiw. Ýagny sen koronaň däldigiň baradaky kagyz bilen içerik giren ýagdaýyňda, we iki sany sanjym bolandan soň korona garşy oň kabul edýän öz sanjymlary bar. Meselem Türkiýedäki sanjymlardan şu an BioNTech kabul edýär. Eýleklerini kabul edene iki sany BioNTech aşy bolan bolsa, sanjym bolan bolsa, e, iň az 2 gün galanda da 48 sagat öňünden diýär. Alnan negatiw test sonucu bilen giren ýagdaýyňda sen karantine girmän göni geçip bilýär. Eger-de bu ýagdaýlary negatiw sonujuň ýok bolsa, aşa bolmadyk bolsaň, on dört gün karantina mejbur giräýmeli. Otelde galyp, oteliň hem puluny tölärsiňiz. Ýöne onuň ýaly gymmat däl otelleri. Otel we motel we şunuň ýaly degişik kän zatlary bar. Gysgaça aýtjagym şular. Köp kişi soraýar, Byram, meni äkidip bilermiň? Maňa iş tapyp ber, maňa şeýdip ber, eýdip ber. Men hiç çyz edip bilemok. Gaty görmäň men hiç kimi hiç tapyp bilemok haýyşym özüňiz tapyň oňat işler bolmasa şirketlere mejbur tanyş bolsa şirketleriňiz mejbur olara etdiriň çünki Türkiýede dollar gaty erbet galyp barýar işler ýaly bolmady hemme zatlaram galyp barýar ýagdaýlar şunýaly sag boluň sag oturyň. düşündirip bilendim. Ýalňyş aýdan ýerlerim bar bolsa, kem aýdan ýerlerim bar bolsa, ýorumlarda ýazsaňyz, teswir goýsaňyz, menem halam begener. Sag boluň, sag oturyň. Abone bolmana unutmaň. Sagaman geziň.